Klika na kel like li família Klika na kel like Basa like família É di grasa e ka pa paga Pode sen dina un kuza Oxi nu sen fala di un rapper fantástico mano Nu sen fala di un rapper ki txeu txeu txeu amadu pa kultura kabuverdianu Sima bu sabe Pika Rus Pika kuazi ka ta fala di kel rapper li na kanal Má es dia li nu sta ben fala di kel rapper pamodi monti algen dja pidi Oxi nu sta ben fala nel pamodi es gaju es rapper el merese pa nu traze-l li Família. Nhos bai tanbê la na pájina di Apolo G. Nhos bai, nhos manda Apolo G mensaji pamodi nu fika di faze un séna. Mi ku Apolo G manda-l mensaji, el ka responde. Nton, N ta spéra ma kel vídiu li ta txiga la na mân di Apolo G. Dja ten dôs bês nu ta kontra i si nu ben, nu marka un séna. N ka sebe si el ka responde-m mensaji. Apolo G, Bo, palavra é palavra, nha manu. Bu sabe kual é? Bu fla ma bu ta faze un kapanhota to ki nada, nada, nada, nada. Nton bu sabe kual é? É kobransa tanbê ki es ta faze pa pô-lu dje. Família, bo ki ten múzika bu divulga, bo ki ten bu trabadju bu divulga, bu loja bu divulga, alguns sénas ki ten aver ku redi sosial. Bu krê monetiza bu kanal, bu krê monetiza bu facebook, bu krê monetiza bu instagram, é sô manda mensaji pa pungomc28 na instagram ô sô pa mensa ô pa pungomc. Si medu na facebook nu ta tra di bo nu ta monetiza bu pagina ou tanbe si bu kre prende monetiza instagram monetiza facebook si bu kre prende kes senas li e so dan fala nu ta faze um processo ok nton si bu kre ten si bu kre ganha dinheru ku youtube kre ganha dinheru ku algum plataforma de rede social e so ter di pai li pai ta pasao dika ta pasao vison sabe kual é. Ki ku es torna redi sosial? Da pa e fala ok. Nton sima bu sabi oxi nu sen fala e mas mas mas mas na me Big Lora. Sima bu sabi uns tenpu Big Lora faze un intrivista e fla ma si mai ta ngana odja-l na Funaná. Tudu algen ba kobra Big Lora. Pabia kin redi di video li? N kre odja nhos ta kobra Big Lora. Ka kobra bigi lora pamo bigi lora dja txiga da un funa na pe mostra pamodi bigi lora parsi di un vibe el ku bobi si mo sabi bobi é fudidu skesi ten bobi marli na na guitarra ku na reggae nu ten bobi xefi kotxi po ok bobi po kel gaita é skesi sima bu sabi bobi ta toka tudu nota bobi nton sima bu sabi loreta kaba da un freestyle riba biti kotxi. Pô família, sima tudu algen dja sabe, Loretta é Loretta. Nton, é un grandi rapper, un grandi skritor, un grandi konpuzitor i ami N ta identifika Loretta más ku Ghost Wright. Pamodi sima Ghost Wright ta fladu i skritor fantasma, bo ta ntende un kuza, pô Loretta, sima N ta obi ta fladu txeu, Loretta ta skrebe pa montis artistas ki monti algen ka ta sê si Loretta ki skrebe. I na mundu di oji, mundu di múzika kes. Kulu kes kompuzitor ki ta faze monti artista múzika k'é bes nen ka ta parse tra nome di Ghost Wright ok pamodi é un kristor fantasma ningen ka sabe ken el é ve ta faze un konpuzison pa un grandi artista ka ta sela me loreta ki konponha bu ta ntende kuza ves ta sel ves ka ta sta nton sima u sai loreta é un grandi konpuzitor un grandi rapper. E mi n ta kurti se son. Ten son ki n ta kurti. Mi son di Loreta ki más ki n gosta, ki n ta kurti obi é Pergunta Sen Respósta. Bos ta ntende? Kel-la é un son di Loreta ki n konxe. Primeru son di Loreta ki n konxe é kel-la. Nton, apezar di tudu kel li ki N konta, nu kre Loreta na funaná. Mi n kre odja si Loreta ta da funaná tanbe. Dja e da afrobeat, dja e da kel-li, dja e da kel-la. Loreta!

Nton, fika atentu, kapás ki obi algun novidadi na rap kriolu, algun mudansa, algun novidadi nu ka sabe, pamodi lo rap é inprivizivel. Má nu ta sta na studu, ta vive na studu, ta trabadja na studu, nton nu ka sabe kualker óra, kualker momentu lo rap ta pode surprende-nu ku un funan'á ô un kotxi pó na merkadu di múzika kabuverdianu. Nu ka si sabe, mano. Nton, kel-la ki é inportanti. traze pa kultura kabuverdianu, fla ma, nos kultura sa ta kria grandi manu. Imajina un artista Naza. Naza é un fransês, N ka sei si el ten parenti kabuverdianu, I don't know, no sei. Nton, sima bu sabe, Naza kaba di kanta un funaná en fransês. Bo ta ntende un kuza? Manu, pa odja ti undi nos kultura sa ta bai, bro. Pa odja ti undi ki nos artista, nos kultura sa ta evolui, manu. Isso é muito importante pa cultura caboverdianas e outros artistas de linguas diferentes, de culturas diferentes tem estado ta canta nos música, tem canta ta toca nos nota, você entende? É muito importante pa recul pa cultura de Cabo Verde. Botana na Portugal tem muito português sabe que te pô ou tem funaná, mano, nos língua tem ser falado pa muitas pessoas, mano, pô, um gajo tem chega num com alguém sabe, tem falou, eu me escrevo um papel crioulo, mano, é importante, você entende? Y é isu ma, nos lingua, nos múzika kada vez sa ta ba más lonji. N ten serteza ma Loretta ten putensial pa faze un Kotxepô ô un Funaná fudidu. Nton, tudu fã di Loretta, tudu fã di rap kriolu, tudu fãs pa kobra Loretta. E fla-m un dia mi ta kanta Kotxepô, mi ta kanta Funaná. N kre odja Loretta na Funaná ô ku pregu-pregu ô kuzê spanhol. N ten serteza ma é susésu. Skese. Kel li ki N ta poi. Kel li ki N ta poi. Zé Spanhol e ta txora riba beat sima mininu novu. Pregu pregu ta dja sima ta da. Nton, si bu po-l reta ku kel un di kes artista li na funaná, no ten pra ningen, bo ntende? Nton, sima bu sabe pika dus pika sta ku nhos, N ta kridita ma nhos tanbe nhos sta ku pika dus pika. Klika na kel like li, é ki di grasa, ka pa paga no. Klika li, partilha kel video li pa txiga na Big Lora. Pabia ki Lora sabe ma se fans krê pa e da un kotxi pó ô un funaná kenti-kenti. Nton, sima bu sabe, nos é sen filtru, nu ta da nos opinion sen filtru. Si bu sabe algun fofóka tanbê, eh traze li, nu ta publika. Tá intende un kuza? Es é família. Nton, nu sta pa li, é nos. Bless! Deus ta bensa bu kaza, Deus ta bensa bu vida, ki nos tudu planu ta da sértu, ok? Nada é ka inposível pa ómis di bon korason. Fui, nu ta kontra na prósimus kapítulu di vídiu ki ta ben ser diáriamenti li na kanal a partir di oji. Nton, n ka sta ta para, a partir di oji nu ta ben faze más vídiu pa nhos, n ten serteza ma nhos ta ben gosta di kel vídiu li. Família, nunka ka bu skese kufia na bo, luta pa bo faze bus kaminhada ser grandi, pamodi bagulhu ta fudidu.